Аларның исемен җуймыйк. Быелгы ел ул батырлыкны зурлау, патриотик хисләр тәрбияләү, каһарманнарның исемнәрен данлау елы. Чөнки барлык чаралар да Татарстаныбызның 100 еллыгы, Бөек Җиңүнең 75 еллыгы кысаларында уза. Бүген бу залга без керәшеннәрнең герой улларын искә алырга, алар хакындагы хәтер истәлекләрне яңартырга дип җыйналдык. Халык үзенең газиз улларын белергә, зурларга, алар хакындагы истәлекләрне киләчәк буыннарга әманәт итеп калдырырга, тапшырырга тиеш. Шәхесләребезне олылау, истә тоту, ул милләтнең бүгенгесе, иртәгесе өчен кирәк. Алар кичергән фаҗигаләр шәүләсендә бүгенге тормышыбызның кадерен белү, шөкер итү өчен кирәк, бик тә кирәк. Сугыш.
Биш кенә хәрефтән торган нинди куркыныч, аянычлы сүз бу! Барысы да кинәт үзгәрде. Әтиләр, әниләрне кочаклап, бәхилләсәләр. Аналар, сабыйларын җитәкләп, я куеннарына кыскан хәлдә ирләрен озаталар, сыннарын да тота алмыйча, сыгылып, сыгылып елыйлар. Бу бөек фаҗиганың ни барышы кереш өлеше генә.
Рәшит Әхмәтҗанов шигыре, Фәтхерахман Әхмәдиев көе, Солдатлар. Җырны Ләззәт халык эстрада ансамбле солисты Раил Гыйлванов башкара.
Аксалар каршында Маңгайдан үттеләр аналар Тулсанлы юллардан үттеләр

Бөек Ватан сугышында халкыбыз вәкилләре искиткеч батырлыклар күрсәтәләр. Милләтнең иң кыю ул-кызларының 200 гә якынына Советлар Союзы Герое исеме бирелүе дә дәлилли моны. Шунысын да искәртү бик мөһим. Әлеге күрсәткеч буенча безнең халкыбыз бары тик руслар, украиннар һәм белоруслардан гына калыша. Герой исемен биргәндә гаделлек сакланса, Бу санның күпкә зуррак буласы да шикләндерми. Бөек җиңүгә миллионланган гап-гади кешеләрнең каһарманлыгы бәрабәренә ирешә алдык. Алар арасында безнең татар егетләре, татар кызлары да байтак. Минем бабам, синеке, аныкы, Әйдәгез, бергәләп шушы җиңүне яңайт, якынайткан каһарманнар, керәшеннәр турында, аларның мәңгелеккә кереп калган батырлыклары хакында сөйләшик. Кичәбез Тайстерның 100 еллыгы кысаларында узуы сәбәпле, без керәшеннәрнең безнең төбәк белән бәйле каһарманнарын гына алып, алар турындагы мәгълүмат белән сезне дә таныштырырга булдык, хөрмәтле дуслар. Кичәбезне хәрби ранг буенча СССР Кораллы көчләренең сугыш елларында иң көчле, иң башлы һәм җиңү яулаганда иң күп көч салып файда китергән кеше, милләтебезнең батыр һәм горур улы, генераль штаб начальнигы Алексей Иннокентьевич Антонов турында әңгәмә белән башлап китәрбез. Аның хакында сезгә китапханәбез хезмәткәре Ольга Николаевна Афонова бәян итәр.
Алексей Иннокентьевич Антонов 1896 елның 15 сентябрында Русия империясы Могилев губернасы Гродно шәһәрендә хәрби гаилә хәрби гаиләдә туган. Әтисе Иннокентий чыгышы белән

Алман телләрен өйрәтә. Мең тугыз йөз дә дүртенче елда Волын губернасы Острог шәһәрендә кызы Людмила улы Алексей белән иренең пенсиясенә яши. Беренче бөтендөнья сугышы башлану сәбәпле, мең тугыз йөз дә ундүртенче елда Петроградка күченә. Алексей Антонов, шәһәрнең беренче гимназиясен тәмамлап, Петроград университетының Физика, математика факультетына укырга керә, ләкин әтисенең пенсиясе тукталу сәбәпле, укуын дәвам итә алмый, Поляков заводына эшкә урнаша һәм 1916 елда хәрби хезмәткә чакырыла. 1919 елның 11 апрелендә мобилизация белән элекке поручик Алексей Иннокентьевич Антонов Кызыл Армия сафларына алына. Шул көннән башлап, ул 1962 нче елның 18 нче июненә кадәр Советларның Кораллы көчләре сафында хезмәттә. Бөек Ватан сугышы башлангач, генерал-майор Антоновны Киев хәрби округына чакыртып алалар. Генералның бик тәҗрибәле штабист икәнлеге җитәкчеләрнең исенә төшеп, 1942 нче елда аны генераль штабка алдыралар. Алексей Иннокентьевичның моннан соңгы барлык эшчәнлеге Советлар Союзы Кораллы Көченең генераль штабы белән тыгыз бәйләнә. Генштаб начальнигы Василевский, оператив идарә башлыгы һәм генштаб начальнигы урынбасары иттереп генерал-лейтенант Антоновны сайлый һәм Ставкага тәкъдим итә. Хезмәтенең беренче көненнән үк идарәгә гадәттән тыш зур сәләте һәм штаб хезмәтенең зур белгече килгәнлеге сизелә. Антонов үзен бик акыллы тота, фронттагы оператив хәлләрне өйрәнә, моның өчен аңа нибары бер атна вакыт кирәк була. Антонов Генштабка йөреп эшли һәм Сталин кабинетына көн саен доклад белән керә башлагач, режимны үзенә яраклаштырып үзгәртә, Һәм генераль штаб тәүлек дәвамында эшли башлый. Антонов Ставка белән очрашуга барырга һәр яктан ныклап әзерләнә. Югары баш командующий Сталинга генерал штаб, генераль штаб тәүлегенә өч мәртәбә доклад ясый. Беренче доклад иртәнге ун-унбер сәгатьтә, Кичке уналты-унҗиде сәгатьтәге докладны Сталинга Антонов үзе ясый торган була. Ә кичке доклад егерме бер-егерме ике сәгатьләр тирәсенә туры килә. Кайвакытларда кабат-кабат барырга туры килгән вакытлар да була. Ул Сталинга аңлаешлы итеп, кыска гына сөйләп, күп мәгълүмат бирә. Антонов кулында беркайчан да кәгазь булмый. Ул барысын да яттан белә. Аның мәгълүматлары үзе ясаган карталарга урнаштырылган. Шунысын да әйтеп үтәргә кирәк, эшли башлаган көненнән үк генерал Антонов картаны алып баруга зур әһәмият бирә. Штабистларда соңрак картаны Антонов методы белән алып бару дип аталган терминология дә барлыкка килә. Ул үзенең докладларын безнең гаскәрләрнең хәрәкәтенә бәя бирүдән башлый торган була. Фронтлар, армияләр, танк һәм механикалаштырылган корпусларның командующийларын һәм командирларын исемнәре белән, дивизия һәм полкларны номерлары белән төп-төгәл атый. Менә шундый феноменаль хәтергә ия кеше булган безнең милләттәшебез. Антонов төгәл, уйларын ачык һәм кыска итеп сөйли. Иң кирәген эләктереп алып, сөйләгәндә шуны алга чыгарып һәм иң кирәгенә тавышы белән басым ясый. Ставкага, докладка дип әзерләнгән документларны өч папкага салдыра. Кызыл төстәгесендә иң мөхим документлар кертелгән. Икенчесе зәңгәр булып, Анда икенче чираттагы документлар, төрле үтенечләр, хәбәрләр була. Яшел төстәге папкадагы сы, хәрби дәрәҗәләр бирү, бүләкләр турындагы язмалар куелган була. Кызыл папкадагы документлар Сталинга тулысы белән җиткерелә, ә калган папкаларга кайвакытта вакыт та җитми кала. Бүген кызыл папкадагы документларны гына карыйбыз, дия торган була Сталин кайвакытларда. Яшел папкадагы документлар кайбер көнне дүрт-биш көн ачылмыйча кире кайта. Антонов интуициясе белән яшел папкадагы документларны кайчан бирергә икәнен чамалый. Сталин Антоновның бу хәйләсен тиз аңлап ала. Шуңа күрә Ул кайвакытта Сталин Антоновның бу хәйләсен аңлаганнан соң, зур күңеллелек күрсәтеп, елмаеп, Кая, китер әле, теге яшел папкадагы документларыңны карыйк, дия торган була кайбер көннәрне. Үз эшен бик яхшы белгән, докладларны курыкмыйча, турыдан-туры һәм дөресен, бернинди дә шомартуларсыз ясаган Антонов Сталинның зур ихтирамын һәм ышанычын яулый. Нәкъ кирәк вакытта, үз урынын, вакытын белеп, Антонов үз фикерен Сталинга ачыктан-ачык әйтә ала торган бердәнбер генерал да әле ул. Алексей Иннокентьевич 1944 елның җәйге кампаниясенең хәлиткеч һөҗүм планын берүзе аерым кабинетта бикләнеп эшли. Бу турыда ул Сталинга әйтеп, аны унбиш көндә эшләп чыгарга сүз бирә. Белоруссиядәге стратегик код белән Багратион исеме бирелгән операцияне планлаштыру, шулай итеп, Антоновка йөкләнә. 1944 нче елның ундүртенче маенда Белоруссия операциясенең планы һәм карталарны эшләү тәмамлана. Операция 1944 нче елның егерме икенче июненда башлана. Совет гаскәрләре алты тәүлек эчендә дошманның фронтта флангтагы Витебск, Һәм Бобруйск астындагы группаларын тар-мар итәләр. Гитлерчыларның ике ел буена ныгыткан фронтларын җимерәләр. Антонов 1945 нче елның дүртенче, унберенче февральләрендә узачак Кырым, Ялта конференциясенә дә бик җентекләп әзерләнә. Ике ил арасындагы фронттагы хәл турындагы докладны генераль штаб начальнигы урынбасары Армия генералы милләттәшебез Антонов ясый. Ул сөйләшүләр барышында искиткеч зур дипломатик әдәплелек күрсәтә һәм Сталин аның дипломатик хезмәтеннән бик канәгать кала. 1945 елның 17 февралыннан Алексей Иннокентьевич рәсми төстә генераль штаб начальнигы итеп билгеләнелә һәм ул бу постта 1946 елның 25 мартына кадәр Ә Василевский үз урынына кайткач, яңадан аның урынбасары булып 1948 нче елның 6 нчы ноябрена кадәр эшли. Шулай итеп, ул генераль штабта алты елдан артык эшли. Маршал булырга исә аның татар милләтеннән булуы гына комачаулый. Һәм менә шушы урында минем сезгә Зәки Зайнуллинның Татар ир-егетләре дип аталган китабыннан Антоновка багышланган әсәреннән кыска гына бер өзекне укып үтәсем килә. Егерме өченче июнь көнне Җиңү парадын генерал Антонов кабул итәргә тиеш була. Ләкин ул бу парадны кабул итү өчен аның маршал дәрәҗәсендә булулыгы кирәк. Шуңа күрә аның турында сөйләшер өчен Сталин аны үз кабинетына чакыра. Һәм мондый сүзләр әйтә. Маршал булу өчен, иптәш Антонов, сезгә милләтегез буенча рус кешесе булып язылырга кирәк. Бүген үк документально оформлять итегез, иртәгә сезгә маршал дәрәҗәсе бирү турында указ булачак. Сезне алдан ук маршал дәрәҗәсе алуыгыз белән котлыйм, ди. Рәхмәт, иптәш Сталин! Минем сезгә бер генә соравым бар, ди Антонов. Нинди сорау? Бирегез. Милләтем буенча мин татар. Ә сез, иптәш Сталин, милләтегез буенча грузин. Шулай булса да, сезгә бит яңа генералиссимус дәрәҗәсе указ белән бирделәр. Сезгә, грузинга, генералиссимус дәрәҗәсе биргәч, мин, татарга, маршал дәрәҗәсе бирергә буладыр бит инде? Сталин соры күзләрен алдында тыныч кына, дулкынланмыйча, үз-үзен бик тә сабыр, тыныч тотып сөйләгән Антоновка текәде. Сүзләре акрын, вә ләкин бик нык кисәтү тоны белә чыкты. Сез әллә минем тәкъдимне кире кагып, татар булып калмакчы буласызмы? Әйе, иптәш Сталин, мин үземнең бөек татар булып, ой, мин үземнең бөек татар халкы улы һәм татар булып калачакмын. Антонов Сталин кабинетыннан тыныч кына чыгып китте. Ил өчен, җиңү өчен барлык генерал, маршаллардан күп көч һәм сәләтен биргән Искиткеч талантлы армия генералы Татар Антоновны башка Сталин кабинетына кертмәделәр. Һәм шуннан соң аннары Антоновка Кавказ ас рәхмәт. Аннары Антоновка Кавказ арты хәрби округына хезмәт итәргә боералар. Сагыш тәмамлануга ун еллап вакыт уза. Онтыла башлаган армия генералын Хрущев исенә төшерә. Антоновны Варшава договоры илләре берләшкән кораллы көчләр штабы ген штабы начальнигы, шул ук вакытта Советлар Союзы армиясенең генераль штаб начальнигы урынбасары итеп куялар. Бу вазыйфада ул үзенең соңгы сулышына, 1962 нче елның 18 нче июненә кадәр эшли. Антонов 60 яшендә вафат була һәм аның. Генераллардан бары аның җәсәде генә Кремль стенасына җирләнгән. Кремль стенасына куелган бердәнбер татар кешесе дә әле ул. Армия генералының, армия генералы Антоновның бүләкләрен атап китү дә урынлы булыр дип уйлыйм. Гражданнар сугышы вакытында Севаш операциясен тәкъдим итеп, иң мөһим җиңү штурмы өчен почетлы революцион корал, өч Ленин ордены, Дүрт Кызыл Байрак ордены, Суворов ордены, беренче дәрәҗә Кутузов ордены, Ватан сугышының беренче дәрәҗә ордены һәм күп санлы сугыш медальләре. Шуларга өстәп, уннан артык чит ил орденнары һәм медальләре. Иң югары Җиңү ордены СССР Югары Советы Указы белән 1943 нче елның 8 нче ноябрендә чыгарылган. Әлеге зур бүләк белән нибарысы унҗиде кеше бүләкләнгән. Шулар арасында бердәнбер генерал, керәшеннең лаеклы улы Антонов Алексей Иннокентьевичның булуы белән без, Аның милләттәшләре чиксез горурланабыз. Күренекле якташыбызның исемен мәңгеләштерү йөзеннән Фрунзе исемендәге хәрби академия бинасында, Гродно шәһәрендә ул торган йортта мемориаль такталар куелган. Мәскәүдә һәм аның туган шәһәрендә Антонов исемендәге урамнар бар. Санкт-Петербургтагы югары хәрби типография училищесы һәм Гроднодагы

Эльба, Одер, Дунай буйлары Сискәндереп керә төшләргә Карбышевлар, Җәлил, Алишлар Сакта тора әле бүгендә Сүнмәсен дип бәхет кояшы Туган илнең зәңгәр күгендә

Газиз
Бу хәтәр көн, хәтта көн түгел, таң. Безнең өскә бомба ташланды, чиктә идек. Тел күтәреп булмый, әйтеп булмый. Сугыш башланды. Җирне күңел бүтән төстә күрде. Күзләренә сугыш керде дә, томан, төтен, таң яктысы, ялкын. Тирәдә юк бүтән берни дә. Фронтовик шагыйрь Зәки Нуриның бу шигыре Сугыш башлануны ил чигендә Брест крепостында каршы алган милләттәшебез майор Петр Гавриловка атап язылган кебек. Аның батырлыгы хакында сөйләп, сезне таныштыру өчен сүзне шәһәребезнең Колгали исемендәге китапханә мөдире Гүзәлия Гыйбадуллина таныштырыр.
Петр Гаврил Петр Михайлович Гаврилов турында укыганнан соң, мин шул хәтле тетрәндем әйме. Бу әйбер белән очраган бөтен бөтен кешене таныштырасым килде. Менә ышанасызмы? Мин аның турында әллә ни кадәр әйбер укыдым һәм озын булса да, сез дә тыңлагыз әле. Мин тетрәнгән кебек, сез дә тетрәнерсез. Быел Егерменче елның июнендә Бөек Ватан сугышы герое майор Петр Михайлович Гавриловның тууына 120 ел тула. Монда без күбрәк Советлар Союзы герой Петр Гавриловның туган авылы Питрәч районы Әлбәдендәге аның тормышын, керәшеннәрнең көнкүрешен чагылдырган 2010 елда Ннан бирле эшләп килгән музей материалларына таянып бәян итәрбез. Музей каһарманның 110 яшенә туры китереп ачылган, биредә аның шәхси әйберләре, авылдашларына язган хатлары саклана һәм бүген ул авылда бердәнбер мәдәният учагы булып, авылның яшәеше сагында тора. Петр Михайлович Гаврилов 1900 елның 30 июнендә Әлмәден авылында ярлы крестьян гаиләсендә дөньяга килә. Кечкенә чагында телсез чукрак абыйсы Сергей белән хәер өстәп йөрүләрен күз яшьләрсез искә ала искә ала да алмый торган була ул. Мәскәүдә Фрунзе исемендәге хәрби академияне тәмамлый, гражданнар һәм Совет фин сугышында катнаша, 1918 елдан Кызыл Армия сафларында хәрби хезмәттә була. Ул командовалык иткән 44 нче укчы полкны 44-40 елда Финляндия белән солых төзелгәч, Брест крепостена күчерәләр. Бөек Ватан сугышы башланырга нибары елдан аз гына артыграк вакыт калып барганлыгын беркем дә белми ул чакта. Илебез сугыш, олы фаҗига бусагасында. Гаврилов җитәкчелегендәге полк хәрби өйрәнүләр вакытында гел алдынгы урыннарны яулый. Бик сиздерергә тырышмасалар да, дөньяның тыныч булмавын, һавада авыр Аяныч зур сугыш исе эленеп торганлыгын һәркем аңлый, чик буендагы киеренкелек көннән-көн арта. Ә Мәскәү исә коткыга бирелмәскә, ут ачмаска дигәнне, берсеннән-берсе кырысрак, сәеррәк боерыкларны яудырып кына тора. Тик Гаврилов әлеге боерыкка игътибар итмәскә, үз полкын һәрчак сугышчан әзерлектә тотарга тырыша. үз сугышчыларын дошман һөҗүмен кире кайтарырга, ягъни үлемгә каршы торырга әзерли. Бу адымы белән ул үзенең гомерен куркыныч астына куйганлыгын аңлаган хәлдә эшли. Әнә ич НКВД хезмәткәрләре ничек иснәнәләр, шикаятьләр үзәккә бик тиз барып ирешә. Аннан майор Гавриловны 22 нче июнь көнне Ашыгыч рәвештә Мәскәүгә озатырга дигән депеша килеп төшә. Моның ни белән бетәсен фаразлыйсы да юк инде. Әнә, ике атна элек кенә шул ук вакытлы һәм кыю чаралар күргәне өчен дивизия командиры Лазаревны Мәскәүгә чакыртып алдылар да, төрмәгә утыртып та куйдылар. Петр Михайловичны да нәкъ шундый ук язмыш көтә. Әмма НКВДшниклар аның богазыннан эләктерергә өлгерми калалар, нәкъ шул төнне иртә белән сугыш башланып китә. Менә шул чак нинди сизгерлекнең, куркынычның алдан күрә белүнең файдасы тия дә инде. Укчы полк Брест ныгытмасының көнчыгыш фортын 22 нче июньнең иртәнге дүртенче яртыдан 23 нче июльгә кадәр нәкъ айдан артык вакыт Камалган хәлдә айдан батырларча саклый. Дошман явын нәкъ 32 көн буена тоткарлап тора. Ә майор Гаврилов исә, иң соңгы көрәшчеләрдән булып, атыш вакытында каты яраланып, аңсыз хәлдә дошман кулына төшә. Офицерның батырлыгы хәтта гитлерчыларны да гаҗәпләндерә, шаккаттыра. Аны инде шул урында атып үтерәсе урында Лазаретка озаталар. Язмышына шулай язылган булгандыр инде күрәсең. Дүрт ел буена төрле концлагерларда иза чергә туры килә аңа. Дошманның Хаммельсбург лагерында, дошманның Хаммельсбург лагерында ул икенче батыр милләттәшебез генерал Карбышев белән очраша. һәм хәрби фәннәр докторы Дмитрий Карбышев аның җиңүгә булган ышанычын ныгыта. Омскида туган бу милләттәшебез турында да без әле алга табан, бәлки, алдагы чараларда да сөйләрбез. Әсирлектән аны сугыш тәмамланып килгән вакытта совет гаскәрләре коткара. Катлы-катлы тикшерүләрдән соң майор званиесен кире кайтаралар һәм ул 1946 елда Япон әсирләре тотылучы хәрбер хәрби комендантураның коменданты итеп билгеләнә. Бу урында мин сезгә тагын шуны әйтергә телим. Ул менә аның кайбер китапларда, кайбер тарихи мәгълүматлар буенча, журнал мәгълүматлары буенча, менә аны хәрби әсирләр лагерына комендант итеп, менә шушы э, НКВДшниклардан коткару нигезендә шушы безнең э, милләттәшебез Алексей Иннокентьевич э, Антонов булышкан дигән Бик күп мәгълүмат та бар. Чөнки ул аның э, милләттәше була. Бергә Фрунзе академиясендә, Фрунзе академиясендә ул аңа белем биргән укытучысы да була. Менә шул турыда. Әсирләргә карата гадел кешелекле булган Петр Михайлович аларны юкка барга рәнҗетми, кимсетми. Шушы сыйфатлары аркасында япон әсирләре арасында зур ихтирам казана ул. Әмма сугыш шаукымы кими төшүгә, репрессив аппарат кабат армияне шикле элементлардан чистарту эшенә җиң-җиң сызганып тотына. Ышанычсызлар исемлегенә майор Гаврилов та эләгә һәм аны запаска җибәрәләр. Бу инде хурлыклы кара тамга белән үзеңнекеләр арасында кимсетелү яшәү дигән сүз бит, кимсетелеп. Бу урында Әлбәдән авылында Петр Михайловичның күршесе, Бүгенге көнгә дә исән-сау булып яшәүче 83 яшьлек Анна апаның истәлекләренә мөрәҗәгать итәсем килә. Һәм ул истәлекләр мине тетрәндерделәр. Авыр вакытларда Петр Михайлович Анна түтинең бабасы күрше Симон дәдән янына кереп йөри торган була. Әз-әзләп кенә күргәннәрен сөйләп, сарларын уртакла, зарлары белән уртаклаша. Әзрәк булса да, эчен бушата. Авылда танылган яугирне Үгез җыеп, бәрәңге ташырга куялар. Шул вакытта коелган бәрәңгеләрне, вак бәрәңгеләрне елый-елый, эх, без моның бит бу бәрәңгенең кобыгын да күрергә тилмерә торган идек, дип шул бәрәңгеләрне җыеп йөри торган була. Бригадиры Сатлык җан, немец шпионы дип мыскыллый, хәтта э, э, типкәли торган була. Үзем теләп төшмәдем бит мин ул пленга. Бүген дә артыма тибә-тибә пленный дип мыскыл итте дип, авылдашына инде кереп, Семен да дәйгә кереп, күз яшьләре белән зарлана торган була. Шундый каһарманны мыскыл итә торган, үз халкыннан көлгән ил башка бар микән ул? Атна саен район үзәгенә чакырып, аннан сорау ала торалар. Үзе бу мең газап. Һәрбер чакырткан саен шушы Аннук апаларга Семен дәдәйләргә керә торган була да әйтә инде, бу керү китүем соңгысыдыр инде минем Семен дәдәй, бәхил бул инде дип китә һәм Бүген дә җибәрделәр бит әле Семен дәдәй дип кайтып керә торган була. Бу инде бик күп мәртәбәләр кабатлана һәм бер мәртәбәсенә аны Казанга чакыртып алалар һәм Казанга киткәндә инде бу соңгысыдыр инде ди аның һәм бәхилләшеп чыгып китә. Ике-өч атнадан аны Мәскәүгә чакырталар. Менә монсы инде соңгысы була. Озак та тормый, юклы-барлы акчаларына, бар балачага күчтәнәчләр, авылдашларына күчтәнәчләр төяп Мәскәүдән кайта ул. Һәм Симон дәдәйгә, Симон дәдәй, мине бит коткардылар, мин азат, дип килеп керүен менә күз яшьләре белән искә ала. Менә шушы Әлбәдән авылда яшәүче Аннук түти. Шуннан озак та тормый, ул үзенең э, гаиләсе белән, үзенең беренче хатыны Катерина белән очрашкан җиренә Краснодарга китеп бара. Ни өчен Краснодар? Чөнки ул моннан 30 ел элек әйтеп киттем бит инде, Катя исемле кызга өйләнгән булды. Була, он монда аларның уллары Николай туган була. 41 елның 22 июнендә Менә Бресттагы бомбежка вакытында гаилә аймыл була бит инде. Шуннан ул бик каты гаиләсен эзли. Әмма гаиләсен берничек тә таба алмый. Эзсез югала гаилә. Шуннан соң инде Петр Михайлович, ире сугышта үлеп калган, офицер хатыны Мария Краснова исемле хатынга өйләнә. Башта алар бик авыр тормышта, землянка казып, шунда яшиләр. Авылдан әниләре Александра Ефимовнаны да алып киләләр. Менә шуннан соң, шул 50 нче еллардан соң уртасында әсирлекләрдә булган офицерларга җылы мөнәсәбәт сиземләнә башлый инде. Хәрби тарихи фактлар, кайбер батырлыклар турында вакытында белүебез белүебез өчен дә без тагын бер милләттәшебез, милләттәшебез, армия генералы Мәгъсүм Гәрәевка бурычлыбыз һәм рәхмәтлебез һәм аңа менә Петр Михайлович та бик рәхмәтле була. Сугыштан соң берничә ел узгач, Гәрәевны Брест крепостена дивизия полкының штаб башлыгы булып билгеләнә. Озакламый ул дивизия командиры була һәм алар Брест крепостен чистарткан вакытта стеналарга язылган каннар белән, кирпечләр белән язылган Үлсәк үләбез, әмма. Бирелмибез, үлсәк үләбез, крепостьне бирмибез дигән язуларны күрәләр. Һәм шунда актарына торгач, алар э, шәрдәкләнеп беткән кирпечләрне актарганда, алар э, менә шушы э, Гавриловның исеменә дә килеп чыгалар һәм Гәрәев бу хакта Огонек журналына хәбәр бирә. Һәм шуннан крепостька язучы-корреспондент Сергей Смирнов килеп төшә, Брестская крепость әсәре әнә шулай туа. Бу 1956 ел була. Шулай итеп, күренекле язучының, милләттәшебез армия генералы Мәгъсүм Гәрәевның тырышлыгы нәтиҗәсендә майор Гаврилов каһарманлыгы киң җәмәгатьчелеккә мәгълүм була. Иң беренче итеп ул партия сафларына кабул ителә. Бер елдан соң берьюлы ике Ленин ордены, Алтын йолдыз белән бүләкләнә. Шуннан соң инде аның тормышы җайлана башлый, ветераннар белән аралаша башлый, чараларга йөри башлый инде ул. Адәм баласын сындырыплар да сыный соң Ходай. Брепость крепостен саклаучылар форумына баргач, ул үзенең элекеге гаиләсен таба. Икенче җәмәгате Мария Григорьевна ризалыгы белән беренче хатыны Катяны ул картлар йортында булган була, ул җәмәгатен алып кайталар алан һәм Екатерина Григорьевна, ана э, полк командирының хатыны булып фашистлар аеруча э, лагерьга алып китеп, аеруча күрәмсең сорау алулар бик ни булгандыр. Ул психик яктан да аның сәламәтлеге какшаган була инде. Аяк куллары йөрми торган була. Һәм менә э, малае Коля 33 елгы әтисенә герой исеме биргән вакытта армия хезмәтендә булган була. Гаврилов турындагы хәбәрләрне егет ишетә. Көннән көн егетебез сула башлый. Аптырыйлар госпитальгә. Госпитальгә салып аны дәвалыйлар. Нәрсә булган бу җегеткә? Биреп карыйлар бу дәваны, теге дәваны, балай бер ничек тә игә килми. Ябыга, ябыга, ябыга. Шуннан сорыйлар, ни булды сиңа дип. Менә бу Гаврилов минем әтием булырга тиеш ди ул. Әгәр дә без аны монда чакырсак, син аны танырсыңмы ди. Таныйм, билгеле, ди малай. Һәм Гавриловны ул малае служить иткән җиргә чакыралар. Гаврилов рәт солдатларны тезеп куялар. Гаврилов солдатлар буйлап рәттән бара. Һәрбер солдат белән кулы биреп, кулын биреп исәнләшә. Һәм бер солдат янына килеп туктагач, Катып кала. Гаврилов катып кала, малай да ката, Гаврилов та каталар, берсе берсенә карыйлар, китә алмыйлар, бер сүз әйтә алмыйлар. Шунда Гаврилов әйтә, Коля, ты что ли, ди. Малай йөгереп әтисенең муенына ташлана. Менә шулай итеп инде әлеге э, очрашуны Петр Михайлович зу күз яшьләре белән искә ала. Хәрби хезмәтен тутырып кайтуга Коля Э, краснодарга кайта бу вакытта инде э, э, екатерина григорьевна вафат булган була аны инде бу вакытта җирләгән булалар ә малай әти әни әтиләре гаиләсендә тора һәм художник булып хезмәт итә шулай итеп гаилә берсен берсе табыша Тик әниләре генә мәрхүм очраша алмый кала инде. Туган ягын, гел туфрагын, туган туфрагын гел сагынып яши Петр Михайлович. Ел саен туган авылына сабан туйларга кайтып йөри. Үзенең э, үзенең э, менә үзенең шул Краснодарда басылган көрәшүче крепость сражающийся крепость дигән краснодарское книжное издательство 1980 елдан китапта Бик җылы иттереп, менә мин монда, үпкәләмәгез миңа, Крешин тугандашларыбыз, менә мин Петр Гаврил Михайловичның сүзләрен укып китәм. Кайберәүләре исем-фамилиям русча булып та, милләтемнең татар дип язуына гаҗәпләндерәләр, гаҗәпләнәләр. Эш бит менә нәрсәдә, җәмәгать. Без, Гавриловлар, Казан татарларыннан. Уналытынчы гасырда Явыз Иван патшалык иткән заманнарда безнең бабаларыбызны Көчләп чукындырганнар. Дин белән безгә рус исем-фамилияләре дә кергән. Гәрчә тел, татарларга хас гореф-гадәтләр, традицияләр сакланып калган булса да, дип, менә бу аның сүзләре. Менә шундый олы җанлы, кечелекле, кешелекле була безнең милләттәшебез Петр Михайлович Гаврилов. Аның белән аралашкан кешеләр ул һәрвакыт гадел, туры сүзле, нык рухлы, фидакарь җанлы дип искә алалар. Хакыйкать бер генә, фәкать халкына, Ватанына тугрылык саклаган ир-атлар гына күрә андый ихтирам-хөрмәтне, шигъри юллар белән әйткәнчә, Ил өчен утка кердең син, ярты дөньяны гиздең син, Дан сиңа дан, дан сиңа дан, совет солдасы! Өстәп, шуны да әйтергә кирәк монда, Петр Михайлович Гаврилов 1979 елның 26 гыйнварында вафат була, Һәм үзенең васыяте буенча аны Брест крепостена җирлиләр. Герой әле бүген дә үзенең авылдашларын кайгырта сыман, аның хөрмәтенә
Аның хөрмәтенә төзелгән музей аркасында республикада бу кечкенә генә Крәшен авылына бик зур игътибар бирелә. Авылга асфальт юл салынган. Ел саен республика күләм чаралар уздырыла. Быел исә хәрби-патриотик клублар көче белән Әлбәден хәрби уеннарының чираттагы икенче сюжеты оештырылачак. Уйлавыбызча, бу Брест крепостеның урта өлеше төзеләчәк һәм 1944 елда безнең гаскәрләрнең крепостьне азат итүе тасвирланган реконструкция эшләнер дип тә көтелә. Урысчалап әйткәндә, У войны не женское лицо дисәләр дә, хатын-кызларсыз сугыш та булмый торгандыр инде. 1941 елның октябрендә Энгельс шәһәрендә 46 нчы хатын-кызлар авиация полкы оештырыла. Мәшһүр учучы Советлар Союзы героена Марина Роскова ул полкка очучы кызларны үзе берәмтекләп сайлый. Менә шул курку белмәс лачын кызлар арасында безнең милләттәшебез, керәшен чибәре Ольга Санфирова да була. Аның күрсәткән батырлыклары хакында сезгә китапханәчебез Ильмира Гайнномөхәммәтова сөйләп үтәр. 1942 нче елның башында хатын-кызлардан торган өч полк оештырыла. Беренчесе, истребительләр, тиз очучы бомбардировщиклар, Һәм җиңел төт төнге бомбардировщиклар полкы. Соңгы полк сугыш беткәнче хатын-кызларныкы булып кала. Немецлар, төн пәриләре дип йөрткән куркусыз кызлар, төннәрен дошпан дошман позициясен утка тотып, Бөек Җиңүгә зур өлеш керткәннәр. Өч ел эчендә егерме өч меңнән артык сугышчан очыш ясалган. Дошман өстенә өч миллион килограмм бомба ташланган. Легендар очучы Марина Марина Роскова кул астында җыелган төн пәриләре уртача унҗиде-егерме ике яшьләрдәге йөз унбиш очучы кыз Беренче сугышчан очуларын 1942 елның уникенче июненнән башлап 1945 елның бишенче маенда Берлин күгендә тәмамлыйлар. Бу полк Кавказны, Кырымны, Белоруссияне, Польшаны азат итүдә катнаша. Төп вазыйфалары, Дошман өстенә бомба ыргыту саналган очучы кызлар зәмхәрир суыкларда йөзәр кило, йөзәр килограммлы бомбаларны бомбаларны очкыч астына элгәндә кул итләрен салкын тимер йолкып калуга карамастан, күселәр йөгерешкән салкын землянкаларда яшәүгә карамастан, барсына да алар түзәләр. Сыз, сызланган сөяк саңакларын җылыта алмый тилмерәләр алар. Ә хат, хатын-кызларга хас хәсият, э, хәсиятләр күпме тагын аларның. Госпитальләрдән качып кайтып та, очкычларына чит кешеләр ярдәме белән Менеп утырып, төнге күккә омтылалар алар. Төнлә күбесенчә очкан очулары аркасында немецлар аларны төн пәриләре дип йөрткәннәр. Башта немецлар бу самолетлар, самолетларны күргәч, аларга бу көлке кебек кенә тоела. Әмма ләкин аңа мыскыллап төрле исемнәр биреп карыйлар. Рус фанер, кофемолка, тегү машинасы. Әмма тиздән бу кофемолкалар аларның төшләренә кереп саташтыра башлый. Кем дә булса ПО-2-не бәреп төшерсә, аңа тимер хач, тәре вәгъдә ителә. Ләкин аларны бәреп төшерү бик җиңел булмый шул. Самолет җиргә тия язып, сүнгән двигательләр белән тавышсыз очып үтә алалар. Бер төндә өчәр тонна бомба ташып өлгерә алар. Бу самолетлар Казанда эшләнә, эшләнгән була. Бу самолетлар У-2, ПО-2 очкычлары фанера перкаль тукыма катырылып кына ясалган була. Аны катырак бармак белән төртсәң, тишеп чыгарга була аның кырыйларын инде. Ал, э, бу самолетларның ни пулеметы, ни ябык кабинасы, ни рацияләре булмый. Алар э, примитив җайланма аша белән э, аша сөйләшәләр. Ориентлашып, компаска карап, тиешле урынга барып җиткәннәр алар. Бу нәни очкычларда

630 төнге очыш ясаган. Ленин ордены, Александр Невский, Кызыл байрак, беренче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы орденнары, Советлар Союзы Героеның алтын йолдыз медале, һәлак булганнан соң бу медаль бирелә. Каһарман милләттәшебез 1944 елның Уникенче декабрендә сугышчан заданиен үтәгән үтәп кайтканда, парашюттан сикереп төшкәндә минага эләгеп һәлак була. Аның җәсәде Грудно шәһәрендә җирләнә. Сөйгәне шулай ук очучы, ике тапкыр Советлар Союзы герое, Кырым татары Әхмәт Солтан Ольганың каберенә ул яраткан кипарис агачлары утырта. Язучы эзтабар Шамил Рәкыйпов Кипарислар җыры китабын нәкъ менә очучы кыз, шушы батыр Ольга белән Әхмәт, Әхмәтхан солтан мәхәббәте турында язып чыгара шушы китапта. Батыр керәшен кызы Исемен Гродно һәм Самара шәһәрендә шәһәрендәге урамнар э, урамнар йөртәләр. Самарда аңа һәйкәл куелган. Бүгенге истәлекләребез аларның якты истәлегенә, рухына дога булып ирешсен иде. Амин. Албайлыларның иң беренче горурлыгы, гражданнар сугышы чорының легендар каһарманы Степан Домолазов. Ул, Татарстан АССР хәрби комиссары. Фрунзе исемендәге хәрби академияне тәмамлагач, 1937 елга кадәр Кызыл Армиянең Идел буе хәрби округында җаваплы командирлык вазыйфаларын башкара. Күрсәткән батырлыклары өчен ул өч мәртәбә Сугышчан Кызыл Байрак ордены, исемле корал һәм алтын сәгать белән бүләкләнә. Ни кызганыч, Степан Васильевич Домолазов 1937 елда репрессия корбаны була. Еллар үткәч, ул аклана, Намуслы исеме халык күңелендә яңадан якты йолдыз булып кабына. Албайлылар аның белән хаклы рәвештә горурланалар. Горурланалар. Албайлылар Советлар Союзы Герое Михаил Кириллович Москвин белән авылдаш булулары белән дә горур. Ул 1942 елның октябреннан Биек Ватан сугышы фронтында. Батальон командиры, өлкән лейтенант Москвин 1943 елның сентябрендә үз сугышчылары белән беренчеләрдән булып Днепр елгасын кичә. Сугышчыларны һөҗүмгә күтәрә һәм плацдарм яулый. Батальон дошманның биш контрһөҗүмен кире кайтара. Корпусның төп көчләренә елганы кичәргә ярдәм итә. Менә шушы батырлыгы өчен Михаил Кириллович Москвинга Советлар Союзы Герое исеме бирелә. Сугыштан соң Ленинградның югары бронетанк гаскәрләре офицерлары мәктәбен тәмамлаган кыю офицер Ленин икенче дәрәҗәле Ватан сугышы, Кызыл Йолдыз орденнары һәм медальләр белән бүләкләнә. Советлар Союзы Герое исемен йөрткән Албайлы өченче батыр Иван Максимов. 1943 елда Смолинск хәрби пехота училищесын тәмамлаган егет хәрәкәттәге армиядә сугышчан операцияләрдә катнаша башлый, Рота командиры өлкән лейтенант Иван Максимов 1945 нче елның 30 нчы мартында Польшаның Данциг шәһәре читендәге ныгытылган саклану сызыгын штурмлаганда сугышчыларын беренче булып һөҗүмгә күтәрә. Рота шәһәрне азат итүдә дә актив катнаша, дошман танкларының алты контрһөҗүмен кире кагып, Висланы кичә, полкның төп көчләре килеп җиткәнчегә кадәр кулга төшерелгән плацдармны нык тотып торалар. Батырлыгы өчен тәвәккәл офицер Иван Максимовка Советлар Союзы Герое исеме бирелә. Албайлылар арасында Россия Герое исемен йөртүче хәрби очучы Георгий Семенович Смирнов та бар. Ул фашист каршыгаларына каршы көрәштә зур батырлык үрнәкләре күрсәтә. Дошманның биш самолетын бәреп төшерә, 22 хәрби очыш барышында гитлерчыларның өсләренә 17 тонна бомба ташлап, аларның танк колонналарын, автомашиналарын юк итә. Авиация полкының звено командиры лейтенант Георгий Смирнов 1941 елның 8 нче сентябрендә үк Советлар Союзы Герое исеменә тәкъдим ителсә дә, хәрби бүләкне ул үз вакытында ала алмый, авыр яралану сәбәпле, ул госпитальдә вафат була. Бүләкләү кәгазьләре дә каядыр югала, адашып йөри. Сугыш башланганга 67 ел узгач, Алтын Йолдыз медале үзенең иясен эзләп таба. Россия Федерациясе Президенты Владимир Владимирович Путинның 2008 нче елның 8 нче мартында игълан ителгән Указы нигезендә лейтенант Георгий Семенович Смирновка Россия Федерациясе Герое дигән исем бирелә. Бу мемориаль комплекста тагын сугыш һәм хезмәт батыры, социалистик хезмәт герое Иван Захарович Ивановның да исем-фамилиясе мәрмәр плитәләргә алтын хәрефләр белән уеп язылган. Албай Айр авыл җирлегенә керүче Зур Арташ авылыннан 1927 елда туган әлеге каһарман япон самурайларына каршы Фидакарьләрчә көрәшеп, Японияне җиңгән өчен медале һәм икенче дәрәҗәле Ватан сугышы орденына лаек була. Шунысын да әйтергә кирәк, Мамадыш районының үзәгендә Хәтер паркында Советлар Союзы Геройлары Михаил Москвинга, Иван Максимовка, Россия Герое Георгий Смирновка, Мәхәббәт бюстлар куелган скульпторлары Әтиле, Уллы, Альфред, Альберт, Гадел, Әбдрәшитовлар. Йомгаклап шуны әйтергә кирәк, җиһанга биш каһарман биргән Албай кебек авыл ул җир йөзендә бер генәдер. Аны һәрчак истә тотарга кирәк, киләчәк буыннарга танытырга кирәк.

Һәм менә алар турында шушы кадәр менә күп мәгълүмат тапканнан соң, мин чыннан да горурландым алар белән һәм горурланып яшәячәкмен. Зур рәхмәт сезгә албайлылар, арагызда булсалар.
Музыкаль тәнәфес игълан итәбез, дуслар. Сәхнәбез түрендә Сүрәкә керәшен халык фольклор ансамбленең солисткасы Альбина Никитина җырлый.

Ни кызганыч, сугыш ветераннары арабыздан берәм-берәм китеп баралар. Алар китсәләр дә, якты истәлекләре кала, милләттәшләребез үз карендәшләрен онытмаслар. Менә шундый ветераннарның берсен, шәһәрдәшебез, якташыбызны искә алып китик әле, хөрмәтле дуслар. Ул безнең шәһәрдәшебез, карендәшебез Михаил Николаевич Зайцев. Келәтле авылында туып үскән Михаил Зайцевның тормыш юлында гомере буе онытылмаслык бер вакыйга була. 1943 елның ноябрендә Советлар армиясенә алынып, Ирак көнчыгышка китеп барышлый Новосибирскида ул бер туган абыйсы белән очраша. Монголиядә хезмәт итүче абыйсы үзен фронтка җибәрүләрен сорап командованиегә ике мәртәбә язуы һәм Ниһаять, теләгенә ирешү хакында сөйли. Михаил, Михаил абисы белән бергә үзен дә алгы сызыкка җибәрүләрен үтенә. Әмма юньләп мылтык та тота белмәгән 17 яшьлек яшь солдатның үтенеченә колак салучы булмый. Михаилның абисы 44 елда Латвияне фашистлардан азат итү бар өчен барган сугышларда башын сала. Зайцев үзе Приморье краеның Хәсән районында, Шик буенда 36 Сапер ротасында хезмәт итә. Япон самурайларына каршы сугышта катнашып, 45 нче елның азагында туган авылына кайтып, озак еллар мәгариф өлкәсендә эшли. Мәктәп директоры, Ширәмәт районы партия комитеты секретары булып күп еллар хезмәт куя. Күп еллар яшьләргә патриотик тәрбия бирү юнәлешендә керәшен мәдәниятен, гореф-гадәтләрен яшәтүгә зур көч куя. Ни кызганыч, ул бүген безнең арабызда инде юк. Якты истәлеге, кешелекле мөгалләмәсе белән ул безнең күңелләребездә озак сакланыр. Күк чәчәк. Гөлчирә Ибәтуллина шигыре Эльмира Гыйматдинова сүзләрен көенә, җырны

Җирләрдә
41 нче ел буын баласы Гөлчира апа Ибатуллина, Кама таңнары әдәби берләшмәсе әгъзасы. Рәхмәт сезгә, Гөлчира апа. Әтәсебез Клементий Степанович Кузьмин булуын мөгаен күпләребез белмидер дә әле. Белмәвебез гаҗәп түгел, чөнки ул кирәгеннән артык тыйнак кеше. Ул әле тормышның искиткеч мизгелләрен тотып алучы оста фотограф та. Беренче белгечлеге буенча хәрби офицер, икенчесе буенча физик культура укытучысы булган. Клементий Степановичка Крәшеннәр, каһарманнары турында эзләнеп, китаплардан мәгълүматлар табып, ватандашларны таныштыру, исемнәрен мәңгеләштерү өчен Без, әлбәттә, рәхмәтлебез. Бүгенге чарада без аны сугыш елы баласы буларак та хөрмәтлибез. Аның белән бергә бу залда утырган шагыйрьләребез Анастасия апа Усачеваны, Никифор абый Тукмачевны, 8 яшьтә тулмаган була әле. Сугыш башлану белән әтисе Степанны фронтка озаталар. Ә әнисеннән инде ул 3 яшьтә ятим калган була. Клементий Степанович, әйтегез әле. Әниемнең үлгәненә ровно 84 яшь. Менә бүген монда киләсе булгач, апа, әле апам да исән минем. Аңа әле 91 яшь. Аны атмыйча китәлек, иртәгә алар анда җыелырбыз инде. Э, да э, сугыш башланганда миңа уже байтагы, мин беренче классны бетергән идем инде. Мин инде Хатлар язарга булдыра ала торганым, хат яза белмәгән хатын-кызларга. Ә сугыш бетәр алдыннан 44 нче елны мин инде эшли башладым. Шуның өчен әле минем шундый мин не только дети войны, әле минем статус тагын бар шундый, мин ветеран тыла әле икән. 46-нчы елны да бик авыр булды, 47-нче елда, 48-нче, 47-нче елны мин эшли башладым полевод булып, миңа ат бирделәр. Минем мылтыкта бар әле, безнең бабай охотник кеше. Мин җәй көне полевод булышам колхозда. Кырык сигезенче миңа унбиш яшь тулар алдыннан мине Макар дәдә чакырып, син молотобоец булып эшләргә кирәк булыр сиңа. Тимерче үзе генә эшли алмый бит. Мин молото ни көнне, җәй көнне каникул чакларда өч ай молотобоец булып эшләдем. Так что минем сугыш вакытындагы опытлар бар. Аннан соң әле минем тагын бер статус бар. Мин 45 петитис эшлик. Без 500 кеше Татарстаннан 56 елны бардык Донбасска, Донбасс кабылышырга, Донбасс восстановить итәргә. Анда 2 ел мине җибәрделәр забойга. Забойда эшләп мин Шахтер инде син, шахтер. Шахтер, за забойщик и, әле мин анда ак булыштым по по созданию комсомольской брат безнең шахта. Әйе. Так что- Клементий абый, син менә ярар, мин синең бик ни икәнеңне беләмәйме. Менә сугыш елы балаларына бернәрсә булмаганга синең фикереңне ишетәсем килгән ие. Менә мине анда төргә узгарсагыз, мин анда бу, бу
Әйтәсе сүзен Әй- әйтерме дисең? әйтәсем, оларга әйтәсем, сиңа да әйтәм. Ярар.
Ярар, Климентий Степанович, бирмәгәнне талап алып булмый инде, нишләтәсең бит инде, әйме. Әмма менә шуның бәрабәренә Ходай Тәгалә сезгә бәрәкәтле гомерләр бирсен. Шул гомерләргә җитәрлек исәнлек, сау- саулык бирсен. Надежда Григорьевнаның белән Чаклашып, әле исән-сау гына, әле туксаннарга, туксанның теге якларына җитеп, сау акыл белән яшәргә язсын сиңа, яме Клементий абый. Туксанга җитәргә.
Әйе, әйе.
Безнең әле җиңүнең тагын әллә никадәр юбилейларын бергәләп бәйрәм итәргә язсын, яме. Сезгә рәхмәт.
Бик күп Еллар казып тапкансыз. Рәхмәт. Безгә бик рәхәтләнеп тыңлап Рәхмәт, әйе.
Әти диеп өзелеп әйтер сүзне әйтә алмаган безнең әткәйләр. Ятимлеккә юлның башы булган 41дә килгән ул җәйләр. 41-нчеләр буыны дип йөртелгән шәһәрдәш шагыйребез Никифор дәдәй Тукмачевның берәүне дә битараф калдырмый торган иҗатыннан бер шигырьне Колгали китапханәсе хезмәткәре Ольга Николаевна Афонов укуында яңадан тыңлыйбыз, рәхим итегез. Әтиемне төштә күрдем. Өнемдә күргәнем юк. Ул сугышка киткән чакта калганман карында ук. Әтиемне төштә күрдем. Үстеңме, улым, диде. Улым, улым, нигә болай бик моңлы булдың, диде. Кулларына алып сөйде, бик тә сагындым, диде. Синең исемеңне дә бит белмичә калдым, диде. Әтием төшемә керде, гармун бирде бүләккә. Андый төшләр инде бүтән кермәсләр, бик теләп тә. Нинди бәхет! Әти белән төшләрдә күрешүдә. Әтием дә мине бәлки бер күргәндер төшендә. Рәхмәт игътибарыгызга. Һәркем герой. Минем өчен һәркем герой. Орден, медаль алганнар да әсирлектә крематорий Мичләрендә янганнар да, Һәркем герой яу кырында, Газиз башын салганнар да, Герой исән калганнар да, Хәбәрсез югалганнар да. Тирән тылда авыр эштән, Ачлыктан үлүчеләр дә, Сугышның, сугыштан соңгы елларның михнәтен күрүчеләр дә күпме имгәнгән язмышлар. Башка сыймый, шак катарлык. Сугышның бар фаҗигасын сүзләр тапмыйм аңлатырлык. Сугыш бетте, дисәләр дә, дияргә дә тел әйләнми, бармый кулым. Беркайчан да безнең җанны аңлый алмас яңа буын. Бетмәгәндер әтиемнең әле хәбәрен көтәм бит.

Тыра, туган якларга кайтабыз гармуннар тыңлап кына. Туган якларга кайтабыз. Гармуннар уйнап кына, гармуннар тыңлап кына. Рәхмәт бик Дорогие наши, ну, мы в юбилейный год, идя к 70-летию Победы,

Менә бүген инде зал тулук, шундый сөенечле. Бу очрашу инде күптән кирәк булгандыр. Мин инде шулай ук офицер кызы буларак җылап утырдым. Шундый яңалыклар, шундый Онытылып киткән әйберләрне искә төшереп, шулкадәр йөрәкләрне дәртләндереп, күңелләрне тибрәтеп, шундый йөрәк өзгеч, о, шушындый сүзләр белән, шулкадәр зурлап безнең керәшен геройларын каршы искә төшергән өчен Безнең геройлар күп. Безнең менә халкыбыз бөтенесе шулай ук герой. Сезгә менә шушы очрашуны оештырган өчен бик зур рәхмәт. Шушылай зурлап безне һәрвакытта җылы итеп каршы алып, үзегезнең өстегезгә шундый авырлыклар алып, безне матур итеп шушылай каршы аласыз, озатасыз.